ڕاستە ئەوەی ئێستا دەیبیستیت ئەو ڕاستیانەن کە سیستەم و کۆمپانیاکان نایانەوێت بیزانیت، ئامادەیت گەنجینەیەک بکەیتەوە کە لە سەدا نۆ پێنجی خەڵک وەک کوێر تێیدا دەژین و تەنها لە سەدا پێنجی بەئاگا دەزانن چی دەگوزەرێت، ئەگەر دڵت لاوازە ئێستا ڤیدیۆکە لابدە چونکە ئەمەی دەیڵێم تێڕوانینت بۆ ژیان دەگۆڕێت. پێتوایە کاتێکی زۆرت هەیە؟ کەواتە باش گوێ بگرە، جیاوازی نێوان ملیۆن و ملیار تەنها وشەیەک نییە، بەڵکو مەودای ژیانێکە، ئەگەر ملیۆنێک چرکە بگەڕیتە دواوەوە، تەنها دەچیتە هەفتەی ڕابردوو، بەڵام ئەگەر ملیارێک چرکە بگەڕیتەوە، فڕێ دەدریتە ناو ساڵی هەزار و نۆ سەد و نەوە و پێنج، تێدەگەیت سی و یەک ساڵ تەمەن لە یەک وشەدا ون بووە، کاتەکانت لە زێڕ گرانترە، مەیخەرە ژێر پێی بێباکی. مۆبایلەکەت ئەو تەنها ئامێرێک نییە، بەڵکو سیخوڕێکی بێدەنگە لەناو گیرفانت. لانیکەم پێنج ئەپڵیکەیشن ئێستا لە ڕێگەی مایکرۆفۆنەکەتەوە گوێیان لە لێدانی دڵتە. ئەوان دەزانن چی دەخۆیت، چۆن بیردەکەیتەوە و کەی دەگریت. وەک ئەوەی مۆبایلەکە سەیری تۆ بکات، نەک تۆ سەیری ئەو بکەیت. ئامۆژگاری منت دەوێت؟ مەبە بە کەرەستەی خاوی بازرگانی ئەوان. سنوورێک بۆ تایبەتمەندییەکانت دابنێ و مەهێڵە شاشەیەکی شووشەیی بڕیاری ژیان بۆ تۆ بدات. ژیان لە دەرەوەی ئەم شاشەوەیە. نەک لەناو داتاکانی ئەودا. تەنانەت خۆریش کە پێت وایە هەمیشەییە، تەمەنی تەنها ژمارەی و ڕۆژێک دەبێتە دۆزەخ و زەوی قوت دەدات. ئەگەر گەردوون بەو گەورەییەوە بەرەو کۆتایی بڕوات، تۆ بۆچی خۆت بە شتی بچووکەوە سەرقاڵ کردووە؟ گەورە بیر بکەرەوە. لێبوردە بۆ شوێنەوارێکی وا جێبهێڵە کە تەنانەت دوای ساردبوونەوەی خۆریش، ناوت هەر بە گەرمی بمێنێتەوە. بەڵام هەموو ئەمانە وەلا بنێ، ترسناکترین زانیاری ئەوەیە کە ئێمە لێرەدا باسی ملیار دەکەین، کەچی لە تەنیشتمانەوە مرۆڤ هەیە برسێتی هەناوی دەخوات، ساڵێکە ئاگر لە ئاسمانەوە بەسەریاندا دەبارێت و نە پەنایان هەیە و نە نانێک. ئامۆژگاریم بۆت لەم مانگی ڕەمەزانەدا ببە بە باران، برسێتی ئێمە چەند کاتژمێرێکە. بەڵام هی ئەوان تەمەنێکە با ئەم ڕەمەزانە تەنها سفرەی خۆت ڕەنگین نەکەیت پاروێک لە دەمی منداڵەکانت بگرەوە و بیخەرە دەستی باوکێکی دەستکورد ئێستا ڕاستیەکانت بیست پێم بڵێ تۆ لە کامیانی لەو نۆ و پێنجی کە وەک ڕۆبۆت تەنها سەیری ڤیدیۆکان دەکەن و دەڕۆن یان لەو پێنجە جیاوازەی کە بڕیار دەدەن لەم چرکەیەوە ببنە مرۆڤێکی تر لە کۆمێنت بۆم بنووسە